Fil-programm tal-lum ser nagħmlu żjara fil-Palazz tal-Ingwiżitur fil-Birgu. Dan il-palazz jaf il-bidu tiegħu mal-wasla tal-kavallieri f'Malta, ġifieri fl-1530. Mill-bidu nett il-kavallieri ġew joqogħdu hawnhekk fil-Birgu għax kienet belt viċin il-baħar u għalhekk bdew jibnu ċertu binjiet li kellhom bżonn biex imexxu l-gvern tagħhom fil-gżejjer Maltin. Aħna ġejjin inżuru dan il-mużew illum biex naraw is-sbuħija li fih bħala palazz, barra minn hekk naraw ukoll il-kollezzjoni tal-etnografija li hija miġbura fih. Bħala bini oriġinalment kien l-użu tiegħu kien is-Santi Uffizzji, dik li ngħidulu l-Qorti Ċivili. Però biż-żmien u mbagħad spiċċa taħt idejn l-Inkwiżitur ta' Malta u dan kollu seħħ meta l-Kavallieri trasferew ruħhom lejn il-Belt Valletta Dan il-palazz safa battal u Pietro Duzina li kien id-delegat tal-Papa ħadu bħala r-residenza tiegħu. Is-suċċessuri tiegħu kollha bdew jissejħu l-Inkwiżitur ta' Malta. Monsinjur Pietro Duzina wasal Malta. ta' fl-1575, għaxar snin eżatt wara l-Assedju l-Kbir. Huwa kellu jiġi Malta ntbagħat mill-Papa biex isib soluzzjoni għall-inkwiet li kien hemm bejn il-Gran Mastru La Cassière u l-Isqof Martino Rojas li l-inkwiet ta' bejniethom kien qiegħed jaħloq ħafna qeld fil-gżejjer Maltin.

Twali, it-turġien, il-btieħi u l-ġnien u l-kappella ta' dan il-palazz juri li minn żmien għal żmien saru diversi modifikazzjonijiet fil-bini oriġinali tiegħu. Pereżempju, fl-1640, l-Inkwiżitur Pannellini kien bena l-kmamar privati fejn jgħix l-Inkwiżitur. Fl-1696, l-Inkwiżitur Ruffo bena l-kappella li nsibu f'dan il-palazz. Kull inkwiżitur baqa' dejjem jagħmel dak li kellu bżonn biex ikompli jsebbaħ dan il-palazz u jagħmlu iktar prattiku u komdu wkoll għax kienet wara kollox ir-residenza tiegħu. Fost il-modifikazzjonijiet kbar li saru naraw kif Fabio Chigi meta kien Inkwiżitur f'pajjiżna kien għamel il-ġnien ta' dan il-palazz. Ftit ta' snin wara, l-Inkwiżitur Pannellini reġa' neħħa parti mill-ġnien biex bena ċ-ċelel u anke arranġa t-tribunal ta' dan il-palazz. Hekk naraw li l-palazz baqa' għaddej minn żmien għal żmien minn modifikazzjonijiet waħda wara l-oħra. Però baqa' l-bini oriġinali hawnhekk

L-istorja tal-Inkwiżizzjoni f'Malta kienet waħda movumentata u kumplikata wkoll. Biżżejjed insemmu li kien hemm numru ta' Inkwiżituri li wara li spiċċaw minn Malta saru Kardinali. Tnejn minnhom saħansitra leħqu Papiet. Però din l-istorja kollha ġiet fi tmiemha fl-1798, meta Napuljun bil-flotta Franċiża keċċa lill-Gran Mastru Hompesch minn Malta u magħhom spiċċat l-Inkwiżizzjoni wkoll. Dan il-palazz, wara li telqu l-Kavallieri, safa battali. Meta Malta għaddiet taħt idejn l-Ingliżi, dan il-bini beda jintuża bħala sptar. Wara ż-żmien beda jintuża bħala post fejn jiltaqgħu s-suldati tas-servizz. Fl-1926, il-Palazz tal-Inkwiżitur beda jifforma parti mid-Dipartiment tal-Mużewijiet.
Fil-preżent, il-Palazz tal-Inkwiżitur iservi wkoll ta' Mużew Nazzjonali tal-Etnografija. Dan ifisser illi fix-xogħol tagħna aħna nagħtu importanza kemm lill-Palazz tal-Inkwiżitur bħala ċentru ta' poter, l-aspett tal-binja tagħha, l-importanza tal-binja, u kif ukoll id-dekor tagħha kif kien fi stat oriġinali meta kienet tintuża, kif ukoll nużaw parti mill-ispazji li għandna f'dan il-palazz biex inwasslu jew nispjegaw temi, messaġġi li għandhom x'jaqsmu ma' dak li għandu x'jaqsam ma' etnografija. Minkejja li l-kelma etnografija tista' tinstema' xi daqsxejn tqila, fir-realtà aħna qed nitkellmu fuq drawwiet, tradizzjonijiet, il-mod ta' l-għixien ta' missirijietna. Dan ifisser illi f'dan il-palazz, minbarra illi tingħata importanza lill-palazz bħala binja u lill-palazz bħala ċentru jew binja li qed tintuża, jiġifieri l-kunċett dak li jissejħel Historic House Museum, fejn inti qiegħed toħloq sa fejn hu possibbli, Bil-limitazzjonijiet kollha li għandna, il-palazz kif kien, id-dehra tal-palazz oriġinali, u f'dan nagħmluh bir-rikostruzzjoni tat-Tribunal, pereżempju billi għan qed narmaw il-kċejjen tal-palazz. Anki wkoll fil-preżent qed isir xogħol ukoll biex narmaw partijiet mill-kwartieri domestiċi tal-palazz, jiġifieri l-post fejn kien jgħix l-Inkwiżitur. Però fl-istess ħin, apparti li qed nużaw jew qed isir dax-xogħol, għaddejja ħidma wkoll biex l-ispazji l-oħra jintużaw għal skop ta' wirja permanenti etnografika. Etnografika jiġifieri qed inħarsu l-iktar f'dan il-mużew, f'dan il-palazz qed inħarsu l-iktar fuq dik l-aspett etnografiku li għandu x'jaqsam mal-aspett urban u mal-aspett reliġjuż. Forsi dan jagħmel sens ħafna għaliex proprju l-palazz qiegħed fil-qalba tal-Birgu, wieħed miċ-ċentri urbani antiki, l-iktar antiki li nsibu fil-Gżejjer Maltin, u fl-istess ħin kien ukoll is-sede tal-Inkwiżizzjoni. Ma ninsewx li s-Sede tal-Inkwiżizzjoni kellha diversi rwoli u wieħed mir-rwol tagħha kien dak edukattiv, edukattiv fis-sens li kienet taħdem tistinka biex iddaħħal u tippromwovi kulti, tradizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja reliġjuża. U f'dan il-kuntest allura sa fejn hu possibbli qed nużaw parti mill-ispazji biex aħna nuru kif l-Inkwiżizzjoni permezz tal-ħidma tagħha daħħlet jew għenet, xprunat, diversi tradizzjonijiet, drawwiet, fil-kultura tagħna. Hawnhekk fil-Palazz tal-Inkwiżitur, bħala Mużew Nazzjonali ta' Etnografija, matul is-sena għandna kalendarju ta' attivdajiet propju li jagħtu valur lill-patrimonju intanġibbli, drawwiet, tradizzjonijiet tagħna.

Però nista' nassigurakom li dan il-palazz għandu ħafna iktar x'joffri. Minn hawnhekk ser inkomplu bil-programm Malta u lil hinn minnha u nkomplu naraw iktar postijiet ta' interess.